haa yatambuka kwandiri nhasi boys mm. gauti sekuru ndati ndatovharira kamwana tsekuru pepe ndakutobuditsa dzinhu chichichichichi takuda kutoita chirungu waizya ah, unoziva kuti mwana azongodaidzira kuti chii hanzi i don't smoke waizya ndikuti ah i don't smoke ndabuditsa fodya here chii chikuitika chichi ndopenda zvingoona chongoti hakuna sinako idiki zvoti ikona rinenge fodya haa handidhitsa mwana abva andiramba shamwari haa zvokuti kona nini one solution andiri kutogaya ka haa ndikuenda kun'anga sekuru kwasekuru ndunge ndonozvivharisa Eh, but bobi uri kwangu zvifeche zvezvo Eh, kune kumwe kuromba ka kusingaiti ungarombere sini chingogaya odonzwa nenyoka mudheni unopedzerwa hasha dzese nevanhu vemuraini shamwari ye nemomereketa zvinhu izvi haa ah, unokuvara wangu funga futi
mda skirira mangu chete ndosingatomboite wani ochinjwa nebhebhi mm, dai wotochinjanisa mabhebhi kana tikendi kuenda noita zvomva zvaita nge mdara makatonodyiswa kamuso kedzvinyu vaiva kana maya ah, izvi taramba izvi wangu wangu ukona kuti chii kwakuita kuka ndokuzura kana ari madrugs ka enda unorara umwe mvura yakawanda ukoziva kuti tamba ndokukanga mbeu manje iwe mukafunga kuti ndingada kugara ndisina chiki nini five fingers munoiziva here mimi mudandirove five fingers mimi haa zvibude sekuru haa ndajamuka ani manyoka ndi anorara kuseri kwetuwo imi kana muri kurwadziwa neandiri kuita haa endai kuchipatara because inini ka handikwanisi kukubatsirai ende imimiwo futi hamusi kukwanisa kundibatsira saka izero zero Mm, Dara Bobby.
Ah, zvamugaya izvi kaizvi azvibudi. Zvinoda kupinza pama one mamwe asingaiti. So dai utori mumwe. Ah, wambotenza wakadaro utombogaya ka two. Nekuti ah, ina ndisikuona zvichibuda. father ukonachika meditation yandinayo panapa haa yakaipa waizi gaya unenge wanotora sinhu rako iwe wobva wasvika bhibhi richibva rakubuka futi unofila sei hayi ndokufara wangu kona kuti kana vana ino unogona kutongotiza waiziya because ini pese pandiri ndakuona kati ichingovhura mapachline because iwe unenge une nyoka mndini unenge une masinanga ekuwanda mndini waiziya ngoma matoperera pane bhibhi one one one zvaro haa izvitomboita iwe dai watoramba wakadaro dai watotosunga dzisimbo ekete bcause unotowana kana rimwe bhebhi rinotoda kadora ikakutotanga kutekenyedzwa ekete ayo ayo ayo boys mukaramba muchisasai muri kusasai kai ndomutsa maoko nemumwe munhu kana kari ndabva panapa zviri zvakanaka nini ndakuenda kunoona sekuru ndunge ndopiwa mushonga wavo ndokudza sini ravo ndotora chimoko changu imimi asotwa ngaarutse kanibve panapa im signing out Ndauya pano ndine dambudziko guru randinetsawo. Ndinoda rubatsiro. Ai!
Muzukuru. Nyaya yako ndaiona usati wasvika pano. Ah, ndinokuvimbisa kuti azvipere zvakadaro. Mushonga wandichakupa une materms and conditions zvinofanira kuitwa nezvisingafaniri kuitwa asi aiwa ndinokuvimbisa zvinhu izvi zvinhu zvikarurama zvisina chakambondishatii aiwa muzukuru iwe watobatsirikana ah ini sekuru ndinotoda muzera wekupedzisira chayo wekuti ndinenge ndine dzoro rebanda mukombe chiranga marombe hii muzukuru Tora mhodzi mbiri idzi, imwe unoichengetera mumba, asi imwe iyo iri pane jira dzvuku iro unoikanda mutsimi. Mutsimi raunoona kuti aiwa iri rakadzika kusvika pamuzera waunoda. Wabatsirikana muzukuru, wofamba zvakanaka. Haiwa, tatenda sekuru.
mune dzimwe nhau dzezviri kuitika mudzinharaunda tine mukomana ari kupomerwa mhosva yekubuditsira musikana waaidanana naye nyoka mushure mekunge arambwa ngatinzwei zvizere kune mukomana achapindwa